Remezan aýyň içinde Isa pygambere Injil iberipdir. Remezan aýyň içinde Allah Taala Muhammedur Resulullah sallallahu aleýhi we selleme Kur'an-y Kerim iberipdir. Remezan aýyň içinde Gadyr gije bar. Remezan aýyň içinde Tarawih namaz bar. Remezan aýyň içinde seläliklerde tamam musulmanly oýanmak bar. Selälik haçan? Baryp daň atmaka. Gijäň ýarynda oýanyp, Hudaýy çagyryp seläligip men ara tutjak diýmek ba. Remezan aýynda gündizinde, has-da bu günlerde tomsuň günlerinde tamam älem-jahan mysylmalla gündizini arada tutmak ba. Onuň üçin Pygamberimiz aýdypdyr, Remezan aýyň deslapky on güni rahmatdyr durşuna bereketdir. Ortasy magfyratdyr, günä geçilmekdir, we ahyrkysy Allah Tagalaň gaharyndan, gazabyndan, ki Allah Tagalaň ody we jähennemi bolsun, şondan azat bolmakdyr diýipdir. Görüň, musulman doganlar, Remezan aýyň içinde üsüsine-üsüsine bolan zatlary, ulakan-ulakan gudrat kelamlaryň inmegi, gadyr gije, birje gije segsen ýaşdan, Segsen ýyldan kän erdişi bolan birje gije dymyň içinde, tarawih dyşyň içinde, hatym dyşyň içinde, gündiz araza dyşyň içinde, selärlik turmak dyşyň içinde durşuna bir bereketlaý. Şondan çürim, ýene Pygamberimiz aýdypdyr, Her wagt Remezan aýyň deslapky gijesi gelende, Remezan aýyň deslapky gijesi gelende, Ol okan-okan zorly-zorly jynlary, şeýtanlary zynjyrlap-zynjyrlap daňylyp goýulýar. Jähennemiň hemme gapylaryny gulp, gulp, gulp, gulp, gulp urulýar we hemme jennetiň, behiştiň gapylaryny açyp goýulýar we Remezan aýyň gijelerinde her gijesinde gygyrylýar Allah Tagala tarapdan, Ýa bagyýal haýry akbil, ýa bagyýaş şerri aksir! Eý gowyny isleýän, eý rahmat isleýän, eý Allahtagalaň razyçylygyn isleýän, eý iki dünýede gönenmek isleýän, eý hoşbahti isleýän pursatdyr şu mahal ellem berme diýip Gün agşam gygyrylýar diýipdir. We telekelik isleýän, günähiň içinde, Allahtagalaň gaharynyň içinde gezip ýören adam onda gygyrylýar, Häý Allahtagalaň buýrugyna daşa düşüp biren, Pürsetdir şumal öwrülmäge, pürsetdir şumal öwrülmäge diýip, güni agşam Allahtagala tarapdan bir sesde inip du diýipdir. Eý, mu'min, musulman doganlar! Eý, mu'min, eý, ýaşdaş dostlar, eý, jowan dostlar, ýagşyja gulagyňyz geriň! Pygamber jan, ozal minberi ýokmuş, bir bagyň şahasynyň üstüne çykyp ýa bagy ýaplanyp-da, hutba, wagz-nesihat berýänmiş. Oha minber bejerilip, minberiň üstüne çykanda, ýanynda-da adam ýok, Pygambar jan, Ämin! Ämin! Ämin! diýipdir. Ämin diýdigi, Hudaý ýaşyň dogasyny kabul et diýdigi. Üç gezek Ämin diýdi. Birini aýtjak, başgasyny ulamalardan eşidýänsiňiz. Wah dar. Sahabalar aýdypdyrlar, Ýa Resulallah, ýanyňda adam ýok, bir doga edilenok, sen Ämin diýdiň-ä, Ämin diýdigi Hudaý-a şu dogany kabul et diýdigi. Onda Pygamberimiz aýdypdyr, Aýtýanyňyz dogry, ýöne Jibril ferişde geldi we doga etdi, Eý Hudaý-a bu doga näme? Doga şi, Jibril ferişde, Tamam pygamberlere wahyý getiren perişde, tamam pygamberlere Allah Tagalaň buýrugyny getiren perişde doga edipdir, Hudaýa Hudawanda, her kim musulman bolup, Remezan aýyň üstüne gelip, Remezan aýyň içinde bolup, Remezan aýda sagaman tamam bolsa, ýene-de Hudaý Tagalaň magfyratynyň içine düşmese, Muň içinde Gadyr gije ba, Arada ba, Telällik ba, Tarawa ba, Jemaat ba, Agzaçarlyk ba. Üsüsüne bereket, üsüsüne rahmat, üsüsüne Hudaý Tagala tarapdan dökülip oty. Ýene-de şul adamyň günäsi geçilmese, şol adamy Hudaý Tagala zelil, har, betbagt, oňmyýan etsin diýip, Jibril perişde şol adama betdoga etdi. Men-de dudum diýipdir. Jibril perişde maňa aýtdy, Eý Resulalla, Ämin diý diýdi, men-de Ämin diýdim diýipdir. Eý dostlar, eý jöwan dostlar, eý deň-duş dostlar, Allah şahit oýun-kep däl şu. Sahyh hadys, Pygambarymyzda bolup geçen gürrüň şu. Remezan aýy üstünden geçipdi. Şu mahal Şaban aýy, indi öwden Remezan aýy gelýär. Remezan aýy geçipdir. Bul adamyň häzir-de günäsi geçilmändir. Ýagny heýwere rahmatdan daş adam bolmaly bolýar. Heýwere bir sogapdyr, dogadyr, bir Hudaýyň razyçylygydar diýip bärsin gözýän adam dä bolmaly bolýar-da. Şu bol-berekediň içinde-de günäsi geçilmän galasa, Ýaňy geçdi ki, Awwelin gijeden jähennemiň gaflary gulp bolup, behiştiň gaflary açylýan aýlarda-da, gijelerde-de ýene günäsi geçilmese, ol adamy Hudaý betbagt etsin diýip doga etdi, Men Resulullah, men Rahmetül lil alemin, şoňa ämin diýdim diýdi. Gale sallallahu aleýhi we sellem, Wema taqarrabe ileýe abdi Bişeýin ahabbe ileýe mimme ifteraltu aleýh, hadysun sahyh. Pygamber jan aýdypdyr, Allah Tagala aýtýa, Eý bendäm! Maňa ýakyn boljak bolsaň, meň razyçylygym tapjak bolsaň, meň farz eden zadyma äwwel gaýym bol diýipdir. Rejep aý, Şaban aý, ulamaly öwýändirler. Heýwere sogaby kändir. Hak gürrüň. Bir adam müň ýylläp Rejep aýyň şo durşuny tutsa, müň ýylläp Şaban aýyň şo durşuny tutsa, Remezan aýyň bir jüwni-de ýetýän nädür sogaby. Arkaýyn bol! Hudaý Tagala Remezan aýy farz edipdir, bitin aýyň şo durşuny. Bäş wagt namaz ýana, her jere nefil namaz kän okysaň-da, bäş wagt namazyň Allahu ekberini-de ýetýän däldir. Arkaýyn boluň! Zekat ýanak, farz zat zekat, wäjibat, üşür zekat. Her näjire million million milliard bir adam sadaka bersin, her sadakala, bir rial zekatyň sogabyna ýetýän däldir. Allah Tagalaň farz eden zadydyr. Remezan aýy, araza, bäş wagt namaz, malyň zekaty, güýjüň ýetse haj etmek, şula farz, äwwel şulara gaýym durmaly diýipdir Hudaý Tagala. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Näp aýdyp barýan gürrüňlem, Gudrat kelam ýa-da Pygamber janyň aýdan sözleri. Bireme çalasymrak giderin wagtda, bir adam Pygamberimiziň aýdan sözi şu, Remezan aýdan birje günde agzyny açsa, meriz bolmany, ursgat bolmany, ejazasy bolmany, zir keýfine agzyny açsa,

Lep pygambarymyzyň aýdan sözi şu. Kazasy bolar diýipdir bir günüň, ýöne şo günüň sogabyna ýetip bilmez diýipdir. Remezanaý, Allah Tagalaň farz eden zady, maňa ynanýan bolsaňyz, ýerine ýetiriň diýip Allah Tagalaň buýrugy bar içinde diýipdir.